Hemmäňe salam. Öňki wideomyzda Alcatel brendi bilen tanşypdyk. Görmedik bolsaňyz, ssylkalar aşakda, geçip görmegi maslahat berýän. Bu gün biz kompaniýanyň öndürýän smartfonlaryna serederis we olary gutudan açarys. Alcatel kompaniýasynyň smartfonlaryny birnäçe segmentlere bölmek bolýar. Meselem, Alcatel bir B smartfondan seredeliň. Häzirki wagtda bul telefon Alcatel kompaniýasynyň öndürýän iň arzan smartfonydyr. Geliň ony gutudan açalyň. Görüşimiz ýaly, gutuda smartfonyň özi. Aýratyn batareýa. Birnäçe gerekmejek kagyzlar. Gorag aýnasy. Smartfonyň arka krişkasy. Gorag çyholy. Çyhol barada aýtsak, ol diýseň gowy materialdan ýasalypdyr. Elbetde. Şeýle hem USB Type-C kabel, gulaklyklar we zarýad beriji blok. Başga hiç zat ýok. Görşümiz ýaly, smartfony Lego konstruktory ýalak edip salyp goýberýärler. Ony açamyzdan soň özümiz çöplemeli bolýas. Batareýany alýas, sany batareýany saralyň. Bul hem yzky korpus.

Smartfon ýanýanja, onuň esasy harakteristikalary bilen tanyş bolalyň. Smartfonyň arka tarapy eliňe ýakymly digir-digir plastikden ýasalan, öň taraby bolsa aýna. Telefonymyz ýandy. Ilkinji nastroýkany edeliň. Smartfonyň arka tarapy eliňe ýakymly digir-digir plastikden ýasalan. Bu bolsa oňa eliňde has gowy we ykjam oturman, şeýle hem el barmak yzlary çöplemezlige mümkinçilik berýär. Smartfonyň öň tarapy doly aýnadan ýasalan. Smartfonyň sag gapdalynda ses sazlaýjy knopkadyr, şeýle hem power knopkasy bar. Çep gapdalynda bolsa ýörite Google Assistenti çagyrýan knopka bar. Smartfonyň ýokarsynda üç ýarym millimetrlik nauşnikler üçin çykyş bar, aşagynda bolsa mikro USB port, zarýad bermek üçin. Bu gynandyryjy waka, sebäbi iki müň ýigriminji ýylda çykan smartfonlarda ulanyjylaryň Type-C port görmek isleýärdilermikä diýip pikir etýän. Smartfonyň agramy bary-ýogy bir ýüz altmyş sekiz gram, ekranyň ullugy bolsa bäş ýarym dýuým. Gatnaşygy on sekize dokuz, piksel dykyzlygy bolsa bir dýuýma iki ýüz togsan üç pikseldir. Smartfonyň esasy harakteristikalarny siz häzir öz ekranlaryňyzda görýärsiňiz. Men bolsa esasy zady belläp geçesim gelýär. Prosessor hökmünde dört ýadrolyk Qualcomm iki ýüz on bäş prosessory, wideo prosessory Adreno üç ýüz sekiz, hemişelik ýat otuz iki gigabaýt, operatiw ýat bolsa iki gigabaýtdyr. Şeýle hem smartfonyň hemişelik ýadyny microSD kartlaryň kömegi bilen köpeldip bolýar. Şeýle hem bellemeli zatlaryň biri bul smartfon, Android onda işleýän iň arzan telefonlaryň biridir. Komplektde gelýän çuhara seredigiň. Ýaňy belläp geçişimiz ýaly, ol diýseň gowy materialdan ýasalypdyr. Eliňe örän ýakymly. Çuhary dakamyzda telefonyň razmerleri kän bir üýtgänok we ol çuharly hem elimde örän gowy oturýar. Telefonyň operasion ulgamy barada aýtsak, ol Arassa Android, şeýle hem Samsung-yň One UI oboloçkasynyň birhili garyndysyny ýatlatýar. Nastroýka menýusy Samsung-yňka meňzeş, şeýle hem Samsung-daky ýaly, programmalar üçin aýratyn niýetlenen menýu bar. Meň pikirimçe, bul smartfon ilki bilen ýaşy uly adamlar üçin niýetlenenkä diýip pikir etýän. Sebäbi bu smartfonyň kömegi bilen siz, Döwrap oýunlary käbir oýnap bilmersiňiz, sebäbi Qualcomm iki ýüz on iki prosessory ol meseleler üçin has pes gelýändir. Pul smartfon gündelik durmuşda alyp, diňe jaň edip, sms ýazyşyp gürleşmek üçin diýseň gowy çözgüt bolar. Galyberse-de, telefonyň gündelik durmuşda nähilek işlejekdigini test ederis hem-de siz bilen paýlaşarys. Gyzykly wideolar sypdyrmak üçin kanalymyzy yzarlaň we indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hor sag boluň!